ma dong oduguko dong tyeko dong gang ci oreto mutoka ma owano dano mapol ki dano mukene bene orwenyo kwogi ni eno ni wan oketo dong lega pi tibogi ki bene walego nicango bot jo ma gunongo awano jo mukene wabedo ka lubo lokke dong wanongo ni komiti kikwanyogi ki i ot yat gitye ka dok ki medo ki cang ki gang lit mada ka jami ma kiti eni timme mwaka tye ka cito ka tum dano bene myero onen ni gine gibedo responsible in ka ngat moni nyonyo tye i cingi ter dano mot ena dong oo ko gangi kong in inen man agulu pii to i doggola Acholi nene owaco. Dong me weko ni enone ni tim ma dok otimme i Kampala lawala tim ma dong kitimme i Kampala an dong awacci ngo ma tye ka timme an dong aco aneno dong i wang buk ni amoni gimako gimako laco mo ma onongo tye ka timo kongola an awaco laco mo en ma gimako. Ci dong acako dong neno cal dong ma kitye ka cwalone, an aneno cal pa ladako aye kicwalo, an awaco ni ah, ci dako aye dok kitye ka lwongo ni laco, eeh kare man videyone tye, videyone tye ki dong ngo ma otimme-ni weng obedo tye. video gin ma giwaco ni otimme man akwano akwana gire jo ma ngeyo koni bipokone giwaco ni tye nyok ogele mo ma onongo dong rukke calo dako ni tap calo gi wi cupa namba acel oketo yer wiye woko ruko en kodi gin ma moni wig gi ni namba aryo

I kare ma dong an awinyo ni en obedo ka camo co maber ma dong okato kakare ma awinyo camo co gin mukene nongo laco otero mato kongo woko nongo omwodo pego woko ki ngo awiny doge ni oye punu dong me agikki ineno wa Jami ma en order-ri nongo en red bull gi nge gin gin agoti cini ka wai gicak jenye kita dong bene pud ocamo acama nongo tye ka lwongo red bull pe nge wa tic red bull idye bor ineno awinyo imato kongo bedo calo wa inyalu. ci tugu dwone ka winy cubu dwone ka ki ite bar kaca twaro ngok kunu dugu dong pud dok ocako acaka ni tit in ki kany dong tye angi wallet dong jami ne dong tye alo aloya ineno ma awiny wango co kome time ni cito ka yokke ci tyene iye pe dong dugu ineno in ki kany dong onongo ikure wa aa tin dong olyelo ayuto dong rec tin iwacone dong wa aa en lapok pe dong lame oziri gini eni. Pok opoto lalo i dong gin oo gicamo cene ni. Ine ma awinyo ni dong olyel lyel mo ma dong me agikki. Ci en aye iwaci ni nino pyera angwen lameng mo i kero. Awinyo dong mo i geo gin luwo joni eni mukene co mukene anena ma dong ojogo kene ajoga dong rat rac ma pe dong ibed angete ri ineno awinyo jali kare ma dong olwongo cupa raun me acel lwongo raun me aryo ma dong oneno wa iwi ngati dong wange dong tye ka wire awira manok otamone at jamina ma dong abedo ka mino iye cente-ni kong dong arot ka mukene awiny ni mere o mere ki angec ocwalo mere cinge wek ecam twon-nu ka ca. Ah, en ka neno gin opong ki lega bene tye iye. En dong ocwal cing kwede tu nongo oye ni cur i kor i kor lamegere. Ah! Muripe dong rat, muripe dong rat.

Lamego-ru ocako gonyo bongone, kwanyo wa i luny, luny okore woko liweng wa i kwany ki lega, kwanyo ki lega woko liweng, tu neno meno mabira ojuku kenyo mere calo gino moni, luny wa ma pingi, nywara nga? Luny wa inge askari, bot askari ka i o iye in aye iniang lok ka ber-ru, luny ma pingi dong cut, gino mo ber pe, ineno mere i surface-ce kenyo tye mere o mere abera tye o mere madii. Aa, kare ma Lubanga nogini ocimo cung pa lukere ka lok en oleko ma malelit mo to woto gini da wato be ee twol ka odole pe giyel

Wai piny omoko coo komedde te nen pe nongo gin mo mono aye dong komedde a dong tye aloyo alobo ni eh ci lok anyir pe kadok idok i town town style anyir pien adada ene ni kome ber ber mo ma ka in ineno anyira dok bene komgi gwa ineno. Ma ajali an awinyo jali ajena ne mukene no tinyo ni luongo house party in ngi en gin bay gi ka gucak time gi liere liere gini wa chere house party birthday eh ah en ocer ni mon do ogura ka ot tam ni wun weng omon do lunye mu ata ki ngongo ni kare man kany no obedo ti ki yom cwiny medo ma tiko optical nutrition tiko ni jot ka wange inen kong kitime Man gin ma otimme dong wi lobo ka dong an awaco ni wi lobo dong tango tye ka donyo iye jwi omak dong kong en dong lok pa kanica jami-ni dong tye ka donyo ba imak lok pa kanica dong kong lok me lega ki ngo ka pe ba watum oo ineno. An dong awacci gin eni wun pud dong itye ka neno mere i Uganda keni dong ni dong ogwelo mada ni wek jo awoko obaki ngo atye ka timo enoni an apenyo ai pe aloko i ero wek jo awoko oboki meno aye pe lok me video kany ineno kong okela kede lok adek mere imege dong meno ni enoni ngo ma otime i di citi wa ineno wa an abidugu cen ka boko lok tye lok mukene ma pud doge odong omyero wan odugi ento tim ber ka inen in idugo aduga ka neno video an apwoyi twatwal me bino kany dok ka in pud tye nino me acel-li di subscribe di olang wek nino ma lacen ka dong video tye in dong pot lok dong pot apota bwonni top ni a video manyen odonyo video manyen odonyo video manyen pinge weng wek iboko lok laceng ca Aya, neno, dok ongole manok. Tim ma kica. Laceng ca wabedo i Facebook live ka boko lok kunu. Ayayayaya maya. Dok belo bok lok, style li eno ni dong wamoko ni wabebedo ki Facebook live ki ryo i dwe acel. Ma ka wabitimo, no myero obed cawane obed ca ma otyeno, no dong dano odoko gang, dong gitye omot. Ci gin na watimo wayero topic acel, wangenyo iye, wayero acel wangenyo iye. Laceng ca waloko lok aco ki dong alany ma co tye ka deno laceng mon. Dano dong obedo amiyo topic mukene mapatpat ka acito kun bene angiyo ngo dano omoko weng wabolo iye kwi en topic ma dano oyero an mere tic adoro yub dong ka iwinyo cwiny ma itamo ni myero ibin i Facebookka wek in ibed lami tam, ibed labok loko laib ci bin ilub Facebook page ma mega ma kilwongo ni Otwong Wille ki Otwong dong kong kit eno kiboko lok kigonyi.